Kayanja. Kurukayo omu kahuumuro, puroguraamu nireeba Ohindugira aha TV West kandi nyenda kukumanyisa ngu waaheza ota okutwegaita aha dakiika egi, naakushemererwa munonga. Webare munonga kuba oriho. Kwonka kandi nitugumizamu na puroguraamu egi, nyenda kukumanyisa ngu puroguraamu reeba Ohindugire neetuhikiibwaho Barya Hardware na Rwanyamahembe Sacco. Father Yuoh kugira ngu noza kurahuka kufa akaba namanyisa ki? Akaba namanyisa ngu enkaito amaani ganye tigakwija kwibaasa. Yantwara omu Kama Soul School Nyamitanga. Nobwo obwire obu tukaba twine ebi bakweta book keeping. Batakagize accounts zanyu batakazigambire omu kushoma kwanyu kwona. Nateera type niho nashangire. Hati yo type okashanga eyanguhi? kukira enkaito. munonga ahabw'okuba nkagiteera naarabamu gye, nkaba nyine kandore ogwa Biraaro RDC, nkaba naashoma obusosodooti, twabuganabugana okwe niyo twanywanwire, twena tuka nituraara ahi tukuraara turi aho, nateera taipu, naaba ow'okubanza, owakabiri yaaba kandore. Obwokiba aha sente za gavumenti. Aha sente za rdc za nanka niza father you ahabwokuba kikaba kiri eka eri private yaabo. Naza aha sente za father you nashoma ebya kamaso na typing nateera book keeping nagirabamu gye natunga ebaruha ya typing na book keeping. Bwanyima aho omwaka gwa nshanju. Father Yu yaguma naanye aho mpaho niho narugiireyo nkaija nkaza kutaaha nkakora bakantwara kukuuma omu veterinary ondiijo akaba ari omu veterinary nanka omu aho naaza omu leave. Kukuuma?
Kukuuma kuteera type omu veterinary omu office zaba veterinary mbwenu nkaza omu mwanya gwondiijo kumuhwera ahuumwire. Ku naarugireyo nashaba omurimo omu musosodooti. omu mwaka gwa nshanju nshanju na gumwe. Ku naashabire, obwire obu buba nshanju na gumwe, Amin yaahara n'abajungu. Faaza Yu haine abaamuraariire abu ntakumanya gye oku byabaire, yaatoroka yaagaruka owaabo Buraaya. Naashaba omusosodooti owaabaire arimu naaba Assistant Manager kukora omu faamu, bakaba babaagamu empunu, enkoko n'ebindi. Nshanju na gumwe, abaana ba tata babiri omwishiki n'omwojo bahika kuza omu siniya ku baagiire omu siniya sente zaabura ninyijuka omwami kaseeta nari omugyenzi kaseeta yaahwera murumuna wangye kumuha ebijwaro by'okutandikisa siniya omu high school munyaanyazi yaaza kakoba omushaija ou barikweta Eria kajungu ex gomborora chief n'owa maawe wento yahwera omwishiki reero muhara wangye I mean murumuna wangye ogwe yareeta na forms za bursary ahabwa tata we yagyenzire akatoroka yaruga omuka abaana ku bahikire yagyenda Yatiina responsibility. yatiina responsibility yagyenda ati abaana tibaine nyina bo twaguma na nyakwenkuru tutyo nyakwenkuru yahika aha kugyenda kufa. hati abaana kubaire baija babura obuhumuro nyowe nagambira omujungu nti kantaahe nze kureba abaana ba maawe. Kwonka obwe minhwera otakataahire omu bajungu okwo oine akasente kuwabiire nokorayo okaba watungire akasente wabiire gye? Nakozireho akasente kwonka nako kari kakye katyo katyo ahabw'okuba tukaba tukora nka rounds nka gutari mushara mbwenu buri izooba bakubara orunaku. Kwonka obwe okaba warugire aha kukorera ekindaazi? Ahabw'ekyandazi nkaba nakirugireho nkaba narugireyo. reero bwanyima aho nteebirwe omu faamu omu nakoramu omwanya muraingwa nanywaanayo abantu natungayo odiijo eizooba kandi bamweta Keenyi namureeba abaana babaha foomu za bursary kubazibahaire nkoku abantu batendezana owagamburira ou nazireteire aha yankoma eshaaha nekicweeka
hariho naija kwiija yankoma aha bweitooma ry'ensi egi. Kwonka ku omwana kare ku waabire ogira oti tata tariho, kyoreka ngu afiire. Ya nta omu kihome ku ndikubeiha ngu tata akagyenda abiiha. Ku bangaririire foomu zangye aha shaaha emwe n'ekicweka, naazitwarira Keenyi DC naamugambira, DC yaagyenda yaijuza foomu, abaana baatunga bursary. Ku baaherize kugitunga, murumuna wangye akatunga half bursary, oriya nawe ahabw'okuhwerwa yaaba free kwega. babashomesa kwonka abakihuumura babura ah'okuza, enju ya tata ekaba eri ebinyaatsi yaragigarukire naija nayombeka aho akaju nambwenu abatsigazi bakaba nibagyeta ngu ni office ya Addis Baba ekaba neshusha ngu ni Nairobi nkahi Addis Baba Addis Ababa aha enju egyo nikwo bagyetsire abatsigazi kari karungi munonga bwanyima nshanjwa nena obwo ndi omuka tinyine murimo Nshanju neena haija obwire obwa maini, haija omusherekare we kandi nibamweta Sabiti Rwakanuuma, yaataaha omu kaju kangye yaara satifiketi y'emirimo ei naashomire egyo eya taipingi, yaagira ati, aha nookora ki? Yantwarira DC Kikonyogo, Mbarara. DC akaba atakwenda kumpa murimo nawe ahabw'oburemu. aha muheru yaayeta interview ngu nkaagwa ndugamu. Naateera ebigambo ataano na mwenda, Paminat, twetweta Paminat, words Paminat. Owankuratira yaateera ikumi na mwenda ati mugyende, ka naagamba oruganda ati mudeeyo, yaatuta omu mbuga twashutama. Shaaha munaana yampeereza kaboni ngu nzicuruke. ngaruke ndemwe ahabw'okuba akaba atarikwenda kumpa murimo nk'omurimo. Naazutamu gye naateera naateera ebigambo atano na bina bankuratiire ateera ikumi na munaana. Bwanyima yaareeba executive officer bakaba nibamweta Gananfa, n'omusiraamu naaruga Isingiro nyowe abeire ari executive officer aho, yaija yaangambira omu kyama ati Diisi tarikwenda kukuha murimo, mbwenu ahakuza kukupositingaho na nihabi omugambire ngu noohabaasa Aho niho yantwarire Buhweju yambuuza ati nkute Buhweju ati orenda ow'okubanza nyije nkuhe omurimo obe okukakuri okwa ikumi n'ebiri ebiro mushanju okwa ikumi n'ebiri namugira nti nimpabaasa kare ebaruha yagihandiika yampereza omurimo niho nahikiire aha muhanda hakariho Buhweju hakahiziba eizooba ry'orwakataano Ow'eishaza nibwo yabaire aija ahabw'okuba bakampositinga aha ishaza Ow'eishaza kuyatandikire nahikaho Ndiisa turi omuntu ou tukaire. Ku yaareebire aha satifiketi neeruga Nyamitanga, ati, Nyowe tinkwenda Mukiristo aha. Yaanyanga.
Kwonka shi obu hariho obu waaba oraahindukire kuba Omunyaakaturiki? Nkaba ntari Mukiristo kwonka satifiketi nkagiiha owo n'Omukiristo. So obu waashomiireyo yoona torahindukire? N'ebindi tindahindukire.
Omutsigazi ogu takagira ngu ntahinduka kutsya obu ndishwera omwishiki yaaba Mukiristo mbone kwijura ediini. Tinaahinduka. Reero bwanyima aho. naza buhweju.
Hati ogwo owa buhweju yakugira ngu we takwenda munyakaturiki? Ndi omunyakaturiki, mm. tinkwenda kyata kyomunyakaturiki mukitware mumpe ondiijo. Mhm. Omushaija bakaba nibamweta Kahindi, omuprotestante, mm. yagenda yareeba ow'eishaza ati ogu nomuprotestante kwonka akaherwa abasosodoti, ow'eishaza yanyakiira. Kuyantwire, nkaba nyine murumunangye wa mukatata nashoma ekyakane. nateera tayipu mbwenu abantu bankunda kandi emikorere yangye yaba ey'amaani, omushaija ogu yankunda oku yankunzire we Omuhima ogwo eka eri eishaza ry'ensikirano yankunda munonga nagumayo ninkora. Ku naabaire naahitsya ameezi mukaaga, Kapiteeni Bashiri ow'Abasiraamu Gavana Yaarambura. Omu kweyanjura kwangye naayeyanjura ku ndikuruga Rwampara. Aho niho yampeereire transfer kifuba. Hati ogwo iwe okamureeta ota? Naagambira DC bakaba bamweta Kintu, Kintu ati disiturikiti ekamukwatira kunuuya ati no. Ati oine amabanja kunu? Nti tingaine. Yaayohereza omushaija bakaba nibamweta Katsigazi, niwe ariyo naavuga Land Rover zaabo, yantwara Shuuka omu Gombolola. Naahirwa naashangayo Rashid Sempa w'Omusiraamu akaba ari omutsigazi. nashangayo ba karakuri nashangayo ba ha nashangayo Patrick Rwihangwe nakora nabantu abo nashangayo omuramuzi okweyo tibaku tibantahamu ngu mbwenu nka ne- emirimo yangye yonka eka neyamalirira nka nintera type Mm. bari aho bashoberwe Okay. kandi tinakunda kunyankura kurya Mm. bwanyima abataka ba shuku bankunda munonga ba elders ba biniania bahi bankundira kimwe nagumayo nintera type ahabwokuba nkahikayo okwezi kwa rukumi-rwenda nehwa nshanju na etano nehwa bwanyima kunagumireyo aho niho natahize omukazi ogu okiri oku ahabwonkuba nkagamba amagyenyi nigafa murema akaba atashwera muntu wabantu oku otwire nogamba namagyenyi ninsigura nibifana mbwenu hariho emotoka ahu bayatsire ebirahuri nyakayojwaho nanka omukikomera nkaba nintorora omwishiki. Oku oine na motoka. Neka eri amu wa gomborora wangye obu bakweta Karakore ngipangiisa. Aha. Bagiteera ebirahuri nkabikoresa shingi bishatu. Omushiki baamuyihamu baamutwara. Hati ogu omushiki okamutungire ota? Wakakukunzire? Munonga. Mazima.
Na hati kunkumire aha tusheka twegyendera tutyo. Kwonka ku baataire ebirahuri mazima ku baabyataho omwishiki ku baamutwara okahurira ota? Noogira ota?
Mazima. Reero bwanyima aha muheru ku naabaire ndugiire okusheema, naija naagwa ahari oku ataayaire omurumuna mukuru we, naamwiba. Eeh, nawe okamwiba? Beitu obwo obukodyo ka obwiha hi? Nkambwine kwonka nkaba nyine ekihagira. Hariho omushaija akaseeta gwe, omushaija mukuru beitu nkaba nampagira amukubaganya nambwenu ebigambo ebingi ngu arikumanya ebi yaamugambiire. Aha hoona ahu arazire hatariho. Iwe toine bihango bi waagambire?
Tinyine bingi bi naagambire. Kandi nkaba niinywa n'aha twaarwa tukye tukye.
So okinywa ogamba orujungu? Aa, nkigamba orujungu hati ogu yaantaahiriza, naija naatwara ogwo mwishiki, nkaba ninteekateeka naamuta aha gaari ibiri, obwo tikiine amagaari, nkaza aha yangye, yaaza aha ndiijo. Ni okaba nooyevugira akagaari kaawe? Aa, bakaba batuheekire hariho omwojo wa, hariho omushaija nibamweta Byakatonda na, na, Nadungu. Nibo baizire abu naakoragaine nabo abaamuhire hariya kumutwara. Ku yaabaire ayemerera nti mbwenu ogu nawe yaagarukayo. Tukahikayo shaaha ikumi na ibiri.
Twagomborora nshemererwa, naatuura nabo twamara omwanya muraingwa. Omwaka gwa nshanju na mushanju naija naaza Kinoni. Waamureka omu ka?
Twija hamwe.
Twaza Kinoni naija naamuta omu kaju kangye omu. Yaateerwa enjura. Menya bu teekateeka omuntu kuza omu nju nk'omu n'omutaka okagaruka okateerwa enjura otaire omutaka. Omukazi ariyo naayoora amaizi naashohoza. N'ahabw'ekyo ogu.
Okaba ori omunda y'enju otaire n'omutaka aha mutwe. Owaizire kwegama yaata omutaka aha mutwe kuhitsya obu yaashohwire akagira ati. akagyenda ekyo mbwenu oburemeezi obu kunkubureeba aho niho naihire aho omukazi ogu kumukunda
yaikiriza ebigambo bingi bingi nkanshanga ashutami nabanyabuzaare aho kwonka nashanga ishe ari omujungu ari omunyadiini. Mbwenu ishento omwishiki bamureka omu nju hati nyabo twine amazaari ikumi. Omwishiki Aba. ow'okubanza akashwerwa Buremba nakora Buremba Secondary Nyabiire ari, omwojo nakora omu East African Community, ondiijo nakora omu Local Government, abandi n'abashomesa ba Grade Five. Abo boona tinyinemu muronde. Omuronde ou nkureebamu hati n'omwombeki nyowe ndikugira ngu n'omurondi akayeza senior four yaaza omu kwombeka. Abandi boona Reero baine last born, ebitabo byabo. last born naashoma Makerere omwaka gwa kabiri hati naaza omu gwa kashatu. Abaana ikumi.
Omwishiki ondiijo nakora omu public service, niwe mbwenu owaabaire ari aha tikiti ya pensioners. hati ni mwari. Turikwirira kuza omu kahuumuro, nyenda kukumanyisa ngu aba Rwanyamahembe Sacco nibashangwa omuri Bwizibwera ahari Bwizibwera Trading Centre. Waaba nooruga Mbarara nooza Ibanda, nootushanga omuri Bwizibwera Rwanyamahembe Sacco. Obuheereza ni burungi munonga. Mugyenzi wangye orikwenda loan, abaana fiizi zaabo zikubiire ekindi kintu, reero ku orikutaho kugira ngu omwirima, imwe abarikwenda soora omu maju gaanyu, emyirima yaaba eihano, Ekyo tikyakiri kizibu. Abarwanyi amahembe Sacco nibakuheereza looni, ebyo byona noobikoraho. Ahawe owaawe nihatandika nihatukura, nihaba bujungu ahabw'okuba nawe orikwenda kwetunguura, nooda kuboneza owaawe, nooda kuhakora gye, faamuzi nk'ezo, ente nk'ezo nooda kuzitunga, nooyenda kwetunguura, oine eduuka, nooyenda kwongyeramu kaashi, Rwanyamahembe Sacco nibakuheereza loonizi ezirikubaasa kukukora kurungi, ezirikukushemeza kandi obu orikuzishashura gye otaine kunyigisibwa kwona. Reka tuze omu kahuumuro.